Guhdarê Delal ya xwişka min û birayê min, Huru em dixwazin sirrê Patîşayê Ezmana bi we gînin. Ew sirrê Patîşayê Ezmana li dinyayê hatibû veşirdin. Lê çawa me sirrê Patîşayê Ezmana zanî? Me çawa jiyanê ebedîn û jiyanê herherî di mala Xwedê de me zanî? Me di şexsa kî de zanî? Me di şexsa berxê Xwedê de me zanî. Me di Mesîh de zanî. Kes nikêne serê patîşayê ezmana zanibê, xêrî ew ji ezmana hatî. Kî bû ew ji ezmana hat? Kî bû ew ji cem bavê me yî li ezmana hat? Ew xilaskarê dinyayê Mesîh bû. Ew dixwaze kelema bavê xwe li her keskê gînê. Jiyana ebedî di şexsa Mesîh da ye. Ka mela ew jiyana ebedî têxê dilê we, hûn jî jiyanê ebedîn bistînin guhdarê delan û hûn jî xilas bibin? Eger hûn dil nedin wî, hûn xilas nabin, hûnê di guneyê xwe de bimirin. Hûru em dixwazin kelema Xwedê hin bi vîdo û hin bi deng em biwegînin. Mizgînek delal, mizgînek aştî û hezkirin em têxin dilê we, hûn rehetiyê bibînin. Vê Mesîh em nikênin derbas bin sirê patîşayê ezmana. Ew di şexsa wî da ye sirê patîşayê ezmana.

Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Meta, beşa yekemîn. Kitêba malbata Îsa Mesîhê kurê Dawûdê kurê Birahîm ev e. Birahîm bavê Îshaq bû.

Amînadav bavê Nehşon bû. Nehşon bavê Salmon bû. Salmon bavê Bowaz bû ku diya wî Rexab bû. Bowaz bavê Owed bû ku diya wî Rût bû. Owed bavê Yêşa bû û Yêşa jî bavê Dawût padîşah bû. Dawût bavê Silêman bû. Diya wî jina Ûrya bû.

Yotam bavê Ahaz bû. Ahaz bavê Hizqiya bû. Hizqiya bavê Mînaşe bû. Mînaşe bavê Amos bû. Amos bavê Yoşiya bû. Û Yoşiya jî bavê Yexonîyaw û birayên wî bû ku di dema sirgûnbûna Babîlê de çêbûn. Yexonîya bavê Şaltîyel bû ku piştî sirgûnbûna Babîlê çêbû.

Ji Meryemê jî Îsayê ku jê re Mesîh tê gotin çêbû. Bi vî awayî ji Birayîm heta Dawûd çardeh nifş, ji Dawûd heta surgunbûna Babîlê çardeh nifşên din û ji surgunbûnê heta Mesîh jî çardeh nifş derbas bûn. Bûyîna Îsa Mesîh jî bi vî awayê çêbû. Diya wî Meryem dergîstiya Ûsif bû. Lê berî ku ew bizewicin û bigihîjin hev, xuya bû ku ew bi ruhê pîroz bi zaroye. Dergistiyê wê Ûsiv, mirovekî rast bû û ji ber ku nedixwest Meryemê li ber xelqê bide şermê, wî niyet kir ku wê bi dizî berde. Ew hê li ser vê yekê difikirî, milyaketekî xudan di xewinê de lê xuya bû û jê re wiha got. Ey Usûvê kurê Dawûd! Netirse ku tu Meryemê ji xwe re bi jinitî bînî. Çimkî yê ku di malzaroka wê de çêbûye, ji ruhê pîroz e. Ew ê kurekî bîne û tê navê wî Îsa deynî, çimkî ew ê gelê xwe ji guneyên wan xilas bike. Ev hemû çêbûn da ku peyva Xudan bi devê pêxember gotibû bê cih. Vaye! Keçik wê bi zaro bibe û ew ê kurekî bîne. Û wê navê wî Îmanuel deynin. Ku bê vergerandin Xwedê bi me re ye. Gava ku Usif ji xewê hişyar bû wek ku milyaketê Xwedan cê re gotibû kir û Meryem ji xwe re bi jinîtî anî. Lê ew neçû bawê heta ku wê kurê xwe anî. Û wî